Selamat pagi ngagai bala semua nembiak. Nyadi baka ke pagi tu uhh kitai deka belajar ke uhh siti topik iya nya uhh jalai jaku topik uhh jaku pengawa intransitif. Okay aram kitai sama bala meda uhh nama utai ke disebut kitai ke dipadah kitai jaku pengawa intransitif. Okey, nyadi jaku penguat intransitif tu bisi dua iti reti iya. Iya ke satu iya nya uhh jaku penguat intransitif nya raban jaku uhh ti nadai nerima objek terus ke. uhh Jaku penguat intransitif tu uhh raban jaku ti nadai nerima objek terus. Kedua uhh iya mega tau. diimbai rentayan jaku penerang ti nyadika penemu ba ayat nya. Reti iya, jaku pengudah intransitif tu uhh mesti bisi uhh jaku penerang uhh tau diimbai jaku penerang uhh ba ujung ayat nya ngambika ayat nya nyadi ayat ti menyana dikena nembu ke ayat uhh ti ngena jaku pengudah intransitif nya tadi. Iya mesti bisi jaku penerang ti nyadika penemu ba ayat nya. Okay. Okey, aram kitai sama meda chunto jaku pengawa intransitif dibagi ke ngagai dua. Iya ke satu, jaku pengawa intransitif nadai bepenembu. Kedua, iya nya jaku pengawa intransitif bepenembu. Okey, ti kitai meda chunto uhh jaku pengawa intransitif nadai bepenembu dalam video tu, dalam slide tu. Iya ke satu, iya nya tinduk, tuchum, bejalai. pulai nyadi tu jaku pengua intransitif nadai bepenembu lagi kitai meda bekeni leka jaku pengua intransitif nadai bepenembu tu dikena dalam ayat dikena kitai nempa ayat kedua iya tadi jaku pengua intransitif tu dibagi ngagai jaku pengua intransitif bepenembu okey nyadi jaku pengua intransitif bepenembu chunto iya diau nyait nyumai nyauk. Okey, diau, nyait, nyumai, aa, nyawa. Okey, tu tadi chunto jaku pengawa intransitif bepenembu. Jaku pengawa intransitif nadai bepenembu chunto iya tinduk, tuchum, bejalai, pulai. Ni diatu kitai meda chunto ayat ti ngundan jaku pengawa intransitif bepenembu. Okey. Reti iya tadi iya bisi jaku penerang ba ujung iya ngambi ke ayat nya tembu lah reti iya tadi neh nyadi ngambi ke ayat nya enda tergantung okay iya mesti bisi aaa jaku penerang ba ujung ayat nya tadi ngambi iya tembu ayat nya nyadi ke penembu iya nyadi ke penembu ayat nya tadi okay ke satu chunto jaku pengawa intransitif bepenembu nyait nyadi kitai ngaga ayat iya baka tu indai saga nyait baju. Okay, jadi penerang iya ba belakang iya tadi indai saga tu tadi benung nyait. Nyait nama? Nyait baju. Ai nya reti iya tadi iya mesti ditangkan enggau aaa jaku penerang ba ujung iya ngambi kia tembu neh. Aaa ambi iya nyadi ayat ti menyana. Kedua, jaku penguat intransitif bepenemu diau. Okay, diau. Jadi chunto ayat iya. Kami diau di rumah panjai. Okey, kami diau di rumah panjai. Okey, jadi uh, jaku pengawa intran, intransitif bepenembuk diau tu tadi ia ditangkanka penerang. Okey, diau di ni, diau di rumah panjai. Nya reti tadi jaku penerang nyadi ke penembuk ayat nya tadi. Nyadi nyadi ke penembuk ayat ti ngundan jaku pengawa intransitif diau. Kitai nemu aaa dalam ayat tu kami diau dini di rumah panjai. Aaa nya ke penerang iya tadi. Ke penerang aaa jaku pengawa intransitif bepenembu diau. Okey chunto ke tiga nyawa. Okey ayat iya baka tu insam nyawa ai kena bebasu pinggai. Okey nyadi dalam ayat tu kitai nemu insam tu tadi nyawa ai dikena nama? dikena iya masu pinggai. Nyadi penerang aaa ungkup aaa jaku pengawa intransitif bepenembu nyauk tu tadi kitai nemu ter aaa ayat dalam ayat tu insang tu tadi diterangka nyauk ai aaa kapa iya ai nya tadi dikena iya bebasu pinggai. Nyadi kitai nemu. insam dalam ayat tu tadi iya nyewa ai kena iya masuk pinggai okay nyadi insam nyewa ai kena bebasuk pinggai ke penerang jaku pengawa intransitif bepenembu tu tadi penerang iya jaku penerang iya tadi ai kena bebasuk pinggai okay kita nemu insam nyewa ai kena bebasuk pinggai chunto keempat iya nya nyumai Okey, nyumai. Chunto ayat iya baka tu. Suraya benung nyumai di dapur. Okey, Suraya benung nyumai di dapur. Kitai nemu dalam ayat tu tadi, Suraya tu tadi benung nyumai di ni? Di dapur. Penerang iya tadi, iya nyumai di dapur. Ha, nyadi kitai nemu Suraya tu tadi benung nyumai di dapur. Ha, di dapur tu tadi ke penerang. Ha, ngambi ke ayat tu tembu deh. Ke penerang iya nyumai di dapur. Di ni iya nyumai di dapur. Okay. Okay, dia nya kita meda uh, contoh ayat ti ngena jaku penguat transitif nadai bepenemu. Okay. okay jaku penguat transitif nadai bepenemu ditu bisi contoh empat itik. Okay, ke satu ya tinduk. Okay. Ayat ya begitu ali benung tinduk. Okay, ali benung tinduk. Kita nemu uh, nibuh nibuh diberi penerang ba ujung ayat tu tadi. Kita nemu ali ali tu tadi benung tinduk. Kedua ya tuchum. Okay, siva tuchum. Ha, tu pan uh, uh, nibuh diterang ke. Kita nemu siva tu tadi tuchum. Okay, tuchum. Okay, berjalai. Okay. Ayat iya apai salui nyau bejalai eh aaa dalam ayat tu pan pia mega jaku pengawa transitif nadai bepenembu bejalai tu tadi tau ni ibuh diterang ke kitai nemu iya bejalai eh iya apai salui tadi nyau bejalai kini aaa indi apai salui deh apai salui nyau bejalai kitai nemu lah iya nyau bejalai okay. Dia nya jaku pengawa transitif nadai bepenemu pulai. Okey, aki santi chunto ayat iya aki santi udah pulai. Aa kita nemu aa dalam ayat tu tadi nyebut diterangka kita nemu aki santi tu udah aa udah udah pulai. Okey iya nadai nadai jaku penerang aa ba ujung ayat iya tadi aa ba ujung ayat tu tadi kita semina ngena aa jaku pengawa transitif nadai bepenemu pulai aki santi udah pulai. Okey. Aa nyadi nya tadi aa penerang senentang jaku pengawa intransitif aa pengajar ngarapka kita ulih meretika aa chun aa reti jaku pengawa intransitif okey ingatka aa iya nya aa raban jaku ti nadai nerima objek terus okey. Nyadi iya mega tau diimbai rentayan jaku penerang ti nyadi ke penembu ba ayat nya. Iya mesti bisi jaku penerang ba ujung ayat ngambika ayat nya tembu enda tergantung. Okay. aaa udah nya aaa jaku penguat intransitif tu tadi aaa iya bisi dibagika ngagai dua bengkah inya aaa jaku penguat intransitif nadai bepenembu aaa udah nya kedua iya jaku penguat intransitif bepenembu. Chunto iya kita bisi meda dalam video tu tadi lah. Okay. Okey, chunto ayat iya bekeni tadi. Kita udah nemu keni ngaga ayat ngena chego pengua intrans aaa intransitif aaa bepenembu enggau chego pengua transitif nadai bepenembu. Ok nyadi nya aja aaa video penerang pengajar sekali tu ngarap kita semua mereti ti nyema kita bisi aaa tanya senentang topik tu kita tau aaa nanya terus aaa ngagai pengajar. Au nya aja terima kasih.